Heddiw ma, dyn ni'n mynd i fod yn arbrofi efo Karen. Croeso i artisanedd.com. Ia, heddiw ma, dyn ni'n mynd i fod yn arbrofi efo Caramel exciting, dwi'n gwybod. Ond arbrof go iawn, di hwn, so eich bod yn exciting. So, problem dwi wedi bod yn cael, basically, efo caramels fi, ydy, dwi beth yn really siŵr beth sy'n mynd i ffeithio'r gwead unwaith mae'n di oeri lawr, chi. So, mae gen ti tymheredd, y fat content, y dŵr, so dwi'n beth y siŵr, as ti'n gofyn am recipe, gei di, wel math o fatha cream, llefrith, menyn, bob dim de. So, really, dyn ni jyst angen cael gwared o'r straeon mae gyd a mynd lawr i'r, uh, well, sort of, gwyddoniaeth y peth, I suppose, a gweld os ydyn ni gael rhyw fath o atab pendant. O gymharu tymheredd a fat content, uh, dyn ni'n cnesu caramel. I! So, am hynna, dyn ni'n graff. So, wish, dyn ni tymheredd a fat content. Uh, yn ôl pwysau siwgwr, wrth gwrs, i'r fat content na. Dyn ni'n mynd i wedyn cnesu siwgwr, toddi fo efo cream, gadael o'r i lawr, a wedyn y pwynt pwysig, lle dyn ni wedyn yn cnesu fo, a tynnu mynd spoonful bach off bob tro ar wahanol tymereddau. Cymharu heina wedyn a'i cream ar 25% fat, 50 y 100 fat, a 100 y gant fat. Os chi'n sylwi bod yna gap uh, rheswm o hynna, o'n i'n methu cael hynna lawr i 95 gradd Celsius. So ie. Yeah. Nesa ar ôl hynna, dyn ni'n mynd ymlaen a wneud union un peth efo mynyn, os dyn ni'n medru. Dyn. So, fel chi'n gweld, uh, o'n i'n mond i gael hwnna i gan 55 gradd, cos o'n i'n mond cyn lleiad o fenyn yna, a'r 100 y 100, just fel y gola, oedd o'n absolute shambles. A oedd, oedd just yn splitio. Dim cohesion o gwbl a na ddim gwahaniaeth oedd nhw'n afiach i fod yn So menyn clearly ar uh, equal weight i'r uh, siwgr yn gweithio. So mae'n llefrif a oedd o ddim stori llawer gwell. Gyd yn ddu, gormod o protein. So, be dyn ni fod i wneud efo'r information na gyd? Wel, mae'n lot o stwff. So, yna ni bach o dadansoddiad. So, ar 95 gradd Celsius efo dwbl pwysau cream, so equal parts fat, gen ti basically toffee sauce. 110 wedyn, mae bob un i weld yn dal reit sticky, dal yn llifo golew, mwy o ffat yn golygu bod o'n llifo'n bach mwy, ond ddim gymaint o wahaniaeth y hynna. Uh, nesa, 115 gradd, maen nhw'n ddechrau solidifio fyny, dal i siap i hynna'n, ond maen nhw dal yn pliable, I suppose, chi'n gael o fe, uh, gadw bol bus pryd ti'n pocio fe, lle sa'ch ti'n rhoi hwn mewn caramel slice neu rhywbeth fel la, fe ti angen brathu fewn i heb sylwi, lle. Nesaf dyn 140 grad yn ni'n cymryd bod nhw'n mwy o toffis chi ar er, area yna. Daeth 500 uh, digon o siwgwr yna iddo fo fod yn brittle. 50 y cant uh, ffat i 140 grad. Gen ti rhywbeth oedd yn union oedd y toffi. Hwn oedd yn diddorol iawn. Oedd o fatha toffi fonton, so sy'n de. A wedyn, wrth gwrs, uh, cant y cant hafol bwysa a ffat a siwgwr. Oedd o'n rhwygo ac oedd gymaint o ffat a ddim digon o siwgwr i ddal at y gilydd. So ia, yeah, hwn di'r mwyaf diddorol de. Yr y spectrwm ma fyma, so yn amlwg mae'r uh, pwynt lle mae'r ffat yn effeithio fo mond yn cyrraedd yr 140 degrees ma. Mwy na na'r 155 grad, mae'n gyd yn actio'r un ffordd, really, mae'n gyd yn torri. Yn, yn diddorol, hyn yn blasu yn union fatha dime bars os ydych chi eisiau neud ei homemade so mwy o ffat ydych chi'n adio, mwy o reach oedden nhw'n mynd. Oedden nhw'n gyd yn torri a blasu yn union o dimes. So ie, yeah, Dyna ni er cream di wneud. A i ni symud ymlaen wedyn i uh, gymharu mediums kind of thing. So cream ar y top, menyn wedyn a llefrith y gwylod. So dipyn galeu o haniaeth rhwng hynna does. Llefrith obviously di llosgi, cos gynnu bod protein. Menyn just yn menyn efo bach o siwgr yn efo, afiach. A'r cream ar y top. Ond wedyn, yn ddiddorol iawn oedd y gweadau dal un peth. So, Yn amlwg, y tymheredd sy'n effeithio gwead mwy na'r fat content yma, be, gan bod y newid fat a hyd yn oed newid material yn gyfan gwbl ddim digon i oltro yr uh, texture gymaint â hynna, oedden nhw gyd efo'r sy'r un texture. So, dyna ni felly de. Yn amlwg, uh, ddim fat content ydych chi eisiau newid, uh, mae'n effeithio bod dim bach, ond y tymheredd ydych chi eisiau newid go iawn i newid gwead. Uh, yeah, so Tyfu sos eich lle gawch chi wneud os ydych chi'n gael 95 grad Celsius. Mynd yn uwch wedyn i 140 wedyn ydy'r rhywun ti eisiau toffi yn fatha a y ffat just yn dictatio faint o neis ydy o'n dy geg di. So ie, yeah, os ydych chi wedi mwynhau hwn, mae'n rhaid typ llawn ar y wefan, likewch, comentiwch, share'iwch, sy'n yn awesome. A ie, yeah, diolch am watchad, basically. Uh, Gethyn dwi efo artisaniaeth.com. Cofiwch uh, checio'r website allan a welwch chi tro nesaf.